Nerġgħu nilqgħukom għal episodju ieħor nitkellmu fuq ġeopolitika miegħi Dr. Rudel Fragonesi. Id-darba l-oħra tkellimna ftit fuq id-demokrazija u x'ġifieri li jkollok pajjiż demokratiku. Illum nixtieq li nellaboraw naqra fuq il-poteri tal-organi tal-istat u forsi wkoll nidħlu ehm, fil-poteri kif huma mqassma bejn iċ-ċittadin u l-istat. Iva. Mela, prinċipalment, hemm żewġ tliet poteri li ngħidu governattivi li huma il-parlament f'kull pajjiż din mhm. nitkellmu mhux Malta biss. Għalhekk ġeopolitika, ġeopolitika internazzjonali u kostituzzjonali. Mela l-parlament jgħaddi liġijiet Il-Gvern imexxi day to day, jiġifieri jmexxi u jwettaq il-politika skont il-programm elettorali tiegħu, imma għandu inizjattiva li jista' ehm, jintroduċi ehm, liġijiet fil-Parlament, imma jridu jgħaddu dejjem il-Parlament. U mhux il-Gvern biss jista' jgħaddi ehm, liġijiet, jista' jkun hemm anki ehm, inizjattiva minn membri tal-Parlament anki minn naħa l-oħra, ġifieri jekk jaħsbu illi ikollhom il-maġġoranza biex jgħaddu liġi, ġifieri dik hija funzjoni dejjem tal-Parlament. Umbagħad hemm il-qrati li jinterpretaw dawk il-liġijiet, mela mhux ma jkunx biżżejjed indi ikollok il-liġijiet, iridu jiġu mbagħad eventwalment interpretati. Jekk ma jaqblux tnejn min-nies jew iċ-ċittadin ma' l-istat, u mbagħad il-funzjoni hija tal-qrati biex jiddeċiedu kif ħa jinterpretaw dawk il-liġijiet. L-importanti fid-demokrazija, għall-fini tad-demokrazija, illi jkun hemm dan il-bilanċ ta' poter. Kif dejjem irid ikun meta biex inti tipprova tlaħħaq eh, stat demokratiku, stat li huwa ġust, illi jkollok daqsxejn bilanċ, għax inkella jkun hemm l-abbuż. In harmony kif jgħid l-Ingliż. In harmony, eżatt, għax inti ħatiftaħ il-bib għall-abbuż jekk il-poter jkun kollu jew f'organu wieħed jew f'persuna waħda, mhm. dak li jissejjaħ totalitarianizmu, totalitarianizm bl-Ingliż. Jiġifieri total power fidejn jew persuna waħda jew organu wieħed. Dak assolutament inaċċettabbli. Mela dak li huwa l-ewwel punt. Issa, kif qegħdin kif qegħdin eh, jaħdmu bejniethom? sfortunatament ħafna drabi ikun hemm ħafna kontroll mill-gvern anki fil-parlament. Għax jekk inti tieħu il-każ pereżempju ta' Malta, aħna ehm, imxejna fuq il-modell Ingliż, dak li jistieħ bl-Ingliż the Westminster model. Fil-Kostituzzjoni tagħna jgħid illi il-gvern ikollu il-maġġoranza fil-Parlament li mbagħad jiggverna, mentri mm. pereżempju fil-każ tal-Istati Uniti ikun hemm elezzjoni direttament tal-President li mbagħad il-President eh, iqabbat jażel il-membri tiegħu tal-gvern huma jiggvernaw. Ġifieri dawk li qegħdin jiggvernaw mhumiex qegħdin fil-Parlament. li l-Amerikani jissejħu l-Kungress. Mhumiex eletti. Jagħżilhom il-President. Jagħżilhom hu mhumiex eletti u biss qed jiġi elett u l-Viċi President. Dawn jiġu eletti. Altrimenti jekk ħajġibu ministri huma jsejħulhom eh, segretarji ġeneralment jew xi ħaġa oħra. Ehm, imma l-istess ħaġa, il-ministri jiġu mbagħad appuntati mill-President irid jista' jagħżel il-min irid. Mentri fil-każ tagħna l-Westminster Model, il-każ Ingliż, jintażlu mill-Parlament, ġifieri min tela fil-Parlament. Jekk nistgħu nagħtu eżempju, pereżempju, jkun hemm Ministru fil-Parlament Malti, ikun hemm elezzjoni, ma jiġix elett, allora awtomatikament fil-gvern il-ġdid ma jkunx ministru għax ma jkunx daħal fil-parlament. Ment l-Amerika kif għadna edha daqxejn eh, differenti. Il-vantaġġ, għax fil-ħajda hemm vantaġġi u żvantaġġi, il-vantaġġ tas-sistema Amerikana hi illi għall-inqas fit-teorija hemm iktar eh, bilanċ bejn il-President u ċoħe il-Gvern immexxi mill-President u il-Parlament. Tant hu hekk illi għandhom elezzjonijiet kull sentejn mhux kull erba' snin ġewwa l-Istati Uniti u jitbiddlu ħafna xi kultant ehm, il-maġġoranza ġewwa l-Kungress. Ehm, u dak dik il-maġġoranza forsi ma tkunx tal-istess partit tal-partit tal-President. Allura iktar ikun hemm eh, bilanċ bejn il-gvern u l-parlament. u kif għadna vantaġġi u żvantaġġi. Ħafna drabi imbagħad ikun hemm forsi abbuż u l-Kungress ma tantx jimxi id fit mal-gvern u viċe versa. Ġifieri l-argument ta' dak li jissejja strong government huwa argument tajjeb. Imma mbagħad ma tridx illi kollok strong government illi kważi kważi l-Parlament jiġi rubber stamp. dik il-problema, il-Parlament għandu l-funzjoni tiegħu ta' leġiżlatur bħala Parlament u mhux għax immexxi permezz tal-maġġoranza tal-partit li qiegħed fil-gvern għax imbagħad qisu qed jiddetta kollox lill-Parlament. Iktar u iktar jekk ikollok dak li se semmejna l-aħħar darba il-party whip li jgħid isma' inti membru ta' dak il-partit inti bil-fors trid tivvota kif kif ngħidlek jien bħala bħala partit. Allora dak jiġi iktar partitokrazija milli demokrazija. Dawn huma il-problemi li għandna fil-bilanċ tal-poter. Ekku, sintendi mbagħad iċ-ċittadin għandu l-poter ukoll. Il-poter li eh, jeleġġi lil min jixtiequ. Iva. Dak huwa wieħed mill-poteri, jifri għandu iktar poteri viżavi l-istat. Ara, meta konna din eh, eh, l-Università kienu jgħidulna fuq l-irwol tal-Prim Ministru il-funzjoni jew il-poter tal-Prim Ministru huwa dak illi skont l-individu tal-Prim Ministru. Ġifiri, jekk huwa it-tip li ħafna inizjattiva u jista' eh, iktar jikkontrolla jkollu iktar poter. Jekk le, jkollu inqas. U dal-prinċipju irreġġi għal kulħadd, irreġġi għal ċittadin Iktar ma tkun passiv fil-ħajja, iktar inti ħa tħalli 'l ħaddieħor imexxik. U l-istess ħaġa l-Parlament. Jekk il-parlamentari jkunu iktar ikollhom iktar inizjattiva u jgħidu isma' ma tantx naqblu ma' din l-idea tal-party whip, you know, ċerti affarijiet iktar tagħmel sens illi nivvotaw liberament mhm. milli kważi kważi kull darba li jgħid il-partit u daka anki ġewwa l-partiti tagħhom stess iridu jgħidu isma' bħala partit għaliex ma nieħdux stand illi l-parti wieħed ma jkollux daqshekk eh, poter u nħallu il-parlamentar jiddeċidu iktar. Ġifieri kemm huwa lest il-parlamentar individwali li jiġġielet għal funzjonijiet tiegħu bħala parlamentar. L-istess ħaġa ċittadin. Iċ-ċittadin sfortunatament ġie relegat illi l-poter tiegħu li suppost f'demokrazija il-poter ehm, qiegħed fidejn il-poplu il-poter tiegħu wasal darba kull ħames snin, kull erba' snin jaqbatu jivvota. Jivvota l xi ħadd illi ħaj jirrepreżenta lilu jew jivvota lil partit li ħaj jirrepreżenta lilu. Imma mbagħad qisu jintesa' bħala ċitter, ma jiġix eh, konsultat. Ma konsultat, skont, again, skont il-gvern partikolari. Jekk ikun hemm ħafna konsultazzjonijiet, allora tajt all right, mela inti ħadd mexxi għax jiena ivvotajt lilek biex inti tirrappreżenta lili. Imma l-inqas ibda konsultani. Għax jekk ikun hemm policy fuq tista' tkun li tkun hu pereżempju issa qegħdin nitkellmu suġġett ġeopolitika li niġu forsi għal ehm, programm ieħor wara eh, tal-lum, imma jekk ikun hemm affarijiet fuq xena internazzjonali, għandix pereżempju nibatu soldati ximkien in-neutralità tal-pajjiż jekk hux qed jiġi kompromess b'ċertu mod, mhm. jekk il-finanzi tagħna qed imorru biex minn hawn u minn hemm qegħdin jappoġġjaw xi azzjoni militari. Dan għad jiġi konsultat il-poplu fuq affarijiet tant fundamentali jekk il-Kostituzzjoni pereżempju tgħid li pajjiż ehm, ikun newtrali. Qed jiġi konsultat Il-poplu biex jgħid isma', aħna għandna newtralità, mela fuq di u di u di dan il-politika x'taħsbu intkom qabel ma niddeċiedu. Ġifieri, imma il-problema, again, neġa' nikkwota Napoleon kif ikkwotajt l-aħħar darba. Power is taken and not given, kien qal Napoleon. U sfortunatament ħafna drabi għandu raġun. Il-poter tiegħek inti trid iżommu, U jekk hemm xi poteri oħra illi taħseb illi illi għandhom jkunu tiegħek, inti trid tieħu l-inizjattiva, ħadd ma jiġi u jellek isma' Father Christmas ta' għandik iktar poteri. Fir-realtà, ir-real politik ma jkunx hekk. Ir-real politik jgħid illi il-min għandu l-poter, il-poplu, qed ehm, jitwarrab. U jekk hu ma jiġġilidx biex ikollu iktar Eh, parteċipazzjoni fis-soċjetà tiegħu, deċiżjonijiet, konsultazzjonijiet, allora jitwarrab iktar u iktar. Umbagħad jibda jisu għandek relazzjoni ta' żewġ persuni, wieħed dejjem jiddetta u l-ieħor jew l-oħra jisa dejjem dejjem eh, timxi wara, wara dak li qed jiddetta jew tiddetta l-ieħor. L-istess ħaġa, U mbagħad qisek tidħol f'dik il eh, ġo toqba fej tajt ma qed jiddettaw li li u jiena il-funzjoni tiegħi illi nsegwi. Le, jekk dik hija l-atteġġament huwa l-atteġġament tiegħek, allura dik il-problema Inti trid le, jien għandi poteri u jiena irrid nibda nużom. Għalhekk pereżempju l-Kostituzzjoni ttik id-dritt fundamentali li tipprotesta pereżempju, mhm. dejjem mod ċivili u mhux mhux violenti. Imma hemm ħafna ehm, mezzi kif tista' inti tipprotesta b'mod ċivili, anke pereżempju tagħmel bojkot. Mhm. Bojkot huwa huwa xi ħaġa eh, legali legali u paċifiku li tajtina ħan bojkot jata pereżempju hemm kumpannija li taħseb illi għandha wis eh, poter jew influenza mal-gvern, jiena ħan nibda nibbojkottja dik il-kumpannija pereżempju. Tista' anki tibbojkottja għall-argument membri tal-parlament li tgħid isma' inti bħala membru tal-parlament, sa mhux partit u l-ieħor, individu, tgħid inti m'intix qed eh, taqbess għal dawk l-affarijiet li qegħdin naraw li huma importanti għalina, mela ħan tal-li mod li ma nivvotaw lek, eċetera, eċetera. Il-bojkot huwa b'saħħtu għax billi tmur u tipprotesta. Dak li kuna jiva ħarġu jipprotestaw, issa marru d-dar, marru jaraw il-television, marru jiklu u daqshekk spiċċat. Xfiri il-protesta trid tkun iktar b'saħħitha dak il-mod, b'azzjoni mhux biss verbali u tidher fit-triq u tgħid isma' jekk intkom ma tridux tisimgħu minna, ħa nieħdu passi aħna dejjem fil-liġi, eh, fl-ambitu tal-liġi u dejjem xi ħaġa paċifika dejjem. Anka l-fatt li aħna stat fl-Unjoni Ewropea għandna poter fl-Unjoni Ewropea wkoll u nixtieqek tispjega kif ukoll dawn il-poteri jiġu mqassma mal-istati kollha, min jikkmanda, min. Mm. Dik hija interessanti ħafna fil-fatt għaliex mill-pajjiżi kollha li hemm dejjem ħajkollok L-istess ħaġa ġol-Parlament pereżempju, fil-każ tagħna għandna żewġ partiti, ma immaġina li fil-Parlament ikollok erba' partiti. Il-partiti l-iktar b'saħħithom, iktar ovvjament ħa jkunu jistgħu jmexxu le, u mbagħad jitkellmu bejniethom, jagħmlu alliances u jkollhom maġġoranza u mbagħad jistgħu jiddettaw. L-istess ħaġa qed tiġri fl-Ewropa. Għandek il-pajjiżi żgħar, tipo Malta, fost l-iżgħar jekk mhux l-iżgħar. Lussemburgu, Ċipru, u mbagħad għandek l-Istati Baltiċi, eh, Litwanja, eh, Latvja, eh, huma żgħar. Ma tantx għandna pull aħna, imma jekk ninaqdu flimkien Inti jkollok daqsxejn alleanza għax wara kollox kulħadd għandu vot u jekk inti qiegħed waħdek, immaġina Malta u tgħid isma' pereżempju aħna neutrali ma rridux nindaħlu fek, hekk hekk hekk hekk. Inti waħdek ma tantx għandek sej. Imma jekk inti tibda titkellem mal oħrajn li huma żgħar, mhm. aħna qisna qegħdin fl-istess eh, fl-istess baħar. And we pull together, mhm. iktar ħajkollok ħajkollok saħħa. Mentri inti tara, again, ir-real politik, ir-realtà tal-politika, dak kif isser ġivi il-kelma real politik. Ir-realtà hija illi minn huwa aktar b'saħħtu, mhm. iktar ħaj jiddetta. Mela pajjiżi, rispett kollu lejhom, pal Franza, Ġermanja, iktar għandhom saħħa, għandhom pull għax għandhom saħħa ekonomika, popolazzjoni kbira, eċetera, eċetera. Anki per eżempju tara l-Italja li qed tipprova tkun um, ikolla influenza daqs il-Ġermanja u l-Franza. Għax dawn l-aħħar snin ma kellhiex l-istess pull li kellhom il-Franza u l-Ġermanja u issa qegħdin jgħidu għalfejn aħna għandna nkunu qisna inqas minnkom wara kollox għax għandna ekonomija kbira b'saħħitha, popolazzjoni kbira. U l-istess argument għall-żgħar. Iż-żgħar għandhom jinġabru flimkien, ifasslu politika li jagħmel sens għalihom. U, u jippruvaw jagħmlu lobbying kif jagħmlu lobbying ħadd ieħor, għax jekk inti jkollok eh, fejn naf jien eh, seba' tminja eh, għaxar voti mhm. ġewwa Brussell aħjar milli tkun waħdek jew tnejn tlieta waħedhom erba' tiqtates kif ngħidu il-Malti. X'inhuma l-ikbar sfidi illi n-nies, iċ-ċittadini, jaffaċċjaw wiċċhom magħhom f'dak li għandu x'jaqsam il-libertà tagħhom, id-drittijiet tagħhom. Jiena naħseb l-iktar ħaġa hi illi dan again nuża espressjoni bl-Ingliż ta' of war. Da xejn ta' of war bejn il-poteri tal-organi tal-istat u ċ-ċittadin. Ehm, l-iktar li nistgħu narawha qabel forsi ma nidħlu fl-Ewropa, il fil-każ tal-Istati Uniti pereżempju, l-Istati Uniti għandhom 50 stat. Dawn il-50 stat jitqiesu bħala pajjiżi meta tara l-Kostituzzjoni tagħhom hija hija confederation ta' 50 pajjiż li jużaw il-kelma stat. Jiġifieri hemm ħafna poteri li għandhom, imma jekk tara l-iżvilupp politiku ta' dawn l-aħħar 200 sena, il-poter dejjem qisu qed jinġema' mill-gvern federali eh, minn ġewwa Washington. U il-poteri tal-istati individwali qishom qed jinnaqsu, imma mhux qed jitnaqsu għax xaħat qed joħodhom mill-Kostituzzjoni, għax il-Kostituzzjoni eh, ma tbidlitx. għandhom ħafna poteri, imma fir-realtà mhumiex qegħdin jużawhom għax qishom hemm dak dak it-tug of war mhm. bejn il-Gvern ċentrali U l-gvern tal-istat, kull, kull stat ġewwa l-Istati Uniti għandu l-gvern tiegħu, għandu l-gvern tiegħu, għandu l-gvernatur tiegħu, għandu il-parlament tiegħu. Iġri għandhom kollox. għandhom il-qrati tagħhom, ġifieri jisom jisom pajjiżi. Jisom aħna ġewwa ġewwa ehm, l-Unjoni Ewropea, kulħadd stat ehm, membru eh, sovran, indipendenti, imma qegħdin naraw l-istess ħaġa. L-istess esperjenza li kellhom l-Amerika, l-Istati Uniti ċoħe, daw l-aħħar 200 eh, sena, Għandna qed naraw l-istess esperjenza illi l-Brussell qed tiġbed ħafna poter lejha. U l-pajjiżi qishom qegħdin jonqsu fil-poteri tagħhom. U huwa tista' tgħid l-obbligu tal-istati individwali nerġgħu naqgħu għal dak li qal Napuljun, jekk inti tħalli l-ħaddieħor joħodlok il-poter, ħajrne xildik ma tagħmel xejn. Il-pajjiżi individwali jrid jisma' jekk aħna għandna dil-ħolma tal-Ewropa, imma dejjem fuq il-bażi tal-pajjiżi indipendenti illi nippruvaw niddeċidu flimkien, mhux għax jiena żgħir. Id-deċiżjoni l-irida tiegħi hija xi ħaġa li tiġi eh, minimizzata u inti għax inti kbir tiddetta inti jew għax hemm l-organi tal-Istat u l-Kummissjoni ġewwa Brussell illi tintroduċi l-liġijiet kollha għax il-Parlament Ewropej laqqas biss jintroduċi liġijiet, iridu joqogħdu għal dak li qed jiġi introdott mhm. mill-Kummissjoni. U mbagħad jiddeċiedu eh, jgħaddu ix jew le, jew ibidlu ix jew le. Imma inizjattiva m'għandhomx. Jiġifieri di oħra, problema oħra, anki l-Parlament Ewropej jrid jiġġieled għad drittijiet tiegħu għal poteri tiegħu. Jiġifieri il-ċittadin jew il-pajjiż tiegħu jridu dejjem jiġġieldu biex ikun hemm dak li li bdejna nitkellmu fuqu ehm, dal-programm il-bilanċ tal-poter, il-bilanċ tal-organi. Biex ikun hemm iktar bilanċ dejjem trid tkompli tiġġieled għax inkella qisek għandek il-bully tal-klassi u dejjem li jgħid hu u ħaddieħor jagħmel li jgħid il-bully. Jekk jekk inti twaqqfu il-bully jkun hemm daqsxejn konfront, imma minn hawn minn hemm jekk hemm bully wieħed u 20 persuna oħra fil-klassi flimkien il-bully ma tantx jista' jagħmel wisq. Fimt? Imma jekk kulħadd ibaxxi rasu mod ieħor. Biex iċ-ċittadin jew il-pajjiż tiegħu ikun iktar b'saħħtu, irridu dejjem niżviluppaw dak li jissejjaħ id-devolution, eh, devoluzzjoni tal-poter. Dana xi fisser? Devoluzzjoni ġifieri inti dejjem tagħti poter lil min huwa um, l-isfel minnek. Jekk inti tara li eh, l-istituzzjonijiet ta' pajjiż huma qishom piramidu, um, inti minflok ikollok kollox il-poter minn fuq net, tibda ehm, distribwixxi l-poter. Eżatt, dejjem għal parti l-isfel minnek, kumbat l-isfel minnek, eċetera, eċetera. Dik hija l-idea ta' demokrazija, id-devoluzzjoni ta' poter. U mhux evoluzzjoni tal-poter li jkun totali lej Brussell, per eżempju, jew lej Washington, Għax hemmhekk imbagħad tibda. Qed narawha di, eh? Żgur, u din hija, imma għalhekk jiena nħobb nikkwota dejjem miskin nikkwota l-istess persuna li kien wara kollox eh, ġeneral u imperatur ta' ġifieri ma kienx demokratiku. Imma għall-inqas kellu moħħ illi kien jifhem is-sitwazzjoni meta kien jgħid Napoleon power is, is taken and not given. Għax din hija l-battalja dejjem kuljum Hemm il-battalja, min għandu poter ħa jipprova jieħu iktar poter. Jekk inti tbaxxi rasek bħala ċittadin, bħala membru tal-Ewropa, eh, membru żgħir, eċetera, u dejjem tbaxxi rasek, ejja ħadd ispiċċa dejjem tonqos fil-poteri tiegħek. Għalhekk irridu dejjem niġġieldu għal dak li jissejjaħ devoluzzjoni tal-poter. Il-deċiżjonijiet iridu jkunu bottom up u mhux top down ħafna drabi. Jekk jekk irnexxielek ikollok ħafna deċiżjonijiet li huma iktar bottom up u parteċipazzjoni mill-pubbliku, mill-pajjiżi individwali, eccetera, ehm, allura ikun hemm iktar eh, demokrazija u iktar bilanċ. Inkella ħat ispiċċa kif spiċċajna mit-senilu l-Ewropa eh, bil-faxizmu, illi totalitarjanizmu issa se jaħlu faxizmu, se jaħlu komunizmu. L-istess ħaġa wara, wara, wara kollox, illi mandekx dak il-bilanċ bejn dak li jrid il-ċittadin u, u l-organi tal-istat. L-organi tal-istat qegħdin hemm biex jisservu il-poplu u mhux il-poplu hija hemm biex jisservi l-organi tal-istat. U forsi nistgħu nieqfu fuq da illi jekk inti tara fejn id-demokrazija tkun b'saħħitha, tkun b'saħħitha meta gvern jibża mill-poplu tiegħu. Meta l-poplu jibda jibża' mill-gvern tiegħu, jiġifieri m'għandekx demokrazija b'saħħitha.